ya will bro tinoponda eh, ameno kana kune mumwe ariko but ndine first born eh, ndichiterwa nemusikana kune vasikana vaviri varipo ndakakurira mabvuku otafara basically ndiye geriye will bro tinoponda ndiye willom tight rekuzvarwa naro maudziro andoitwa namudhara taita akabva pakuti eh, mudhara vaiimba um, anonzi mama anzi vaimati mabackyard clash here aiitwa kare kare isu zitanisati apo asi saka vari kumabackyard eh, clash kaika vaingonzi willi willi ah, willi ari tight willi ari tight willi ari tight so pavakazonotanga kuti vadiscoverwa nenzi nexus talent um, e, group ndo yakabva vanoti vaa ikoko kubva vati ah, but tongonzi willi willi tight willi tight saka ndingozvitika willi on tight so willi tight yanga yakatanga iri willi awilli ah, willi ari tight willi ari tight and vazoti okay ndorikudiwa newanhu kega ndichingoriti willom okay, hazvichaiti sa ndo ndo like ndoti ndozita redu rebasa mhuri kwedu so inino ndichizouyawo eh, vision yangu is to continue legacy yababa wangu so ndikangotaiwa taitiwo ndozita redu toramba tichingotisimudzira from there zvichingoenda kumberi ndakazvarwa musi wa 2 december 1994 eh, ndichizvarirwa kumabvuku hospital ndakadzidza kuprimary ndakadzidza kugreenville primary chibva pagreenville primary ndikaenda pachurchill boys high then from churchill boys high pandaenda pacollege of music pandakazonopedzisira national certificate yangu ipapo ah, i would say Music chinhu chokuti no majinzi acho akangopaswa namdara bva pana mdara akauya umandiri eh, i remember story yandogara ndichiudzwa namdara yekuti mdara vakadiscover kuti ndinoimba when i was two eh, hanzi takange tichigeza ari makuseni paipa bvaya sai zvekuti munhu anenge achigeza achimboimba ka saka bva anditi pakangoita kamelodi ukati nanananana tedzera mwanangu hanzi vandatedzera sei zvavakange vaita mawedzi akaramba kubuda asi ndakatedzera sei zvavanga vaimba ivo so from there mdana ndopano kuti ndopa vakadiscover kuti okay mfana uroyo music iri mari hi hi this is willom tide yes baba vageri

so i even saw his eyes akaita shine so matears so from that day ndakatanga kumuti mdhara mdhara so i started buying manje chi musical toys tumagitare tumarimba tui tui nekafootball i never used to buy guns for him nemota mota football and instruments so from when i was two years i think life yangu yese mudara vaingu nditreata seshamwari yavo seband member as well so music chinhu chekuti kubva ndingori mudiki ndaingochiona chichiitwa mumba everyday chiri mandiriwo futi kubva ndiri mudiki ndakangokura ndichingoti handina zvimwe zvandichada kuita apapa pandoo pane basa rangu so from that time ndaingoimba kusunday school church ndakakurira muchechi um, amai wangu ndimudhikoni dhikonesi chechi inova iri chechi yasekuru so ndakakurira muchechi so ndakangokurira muchechi ndomataingoimba tikaimba kuchechi wodzokerawo kumba futi still same thing muri kungoimba futi mumba so would say music chinhu chakangozvarwa chingori mandii kuti ndaitonetsa pamwe pacho toti ndikatoona mudhara ndaienda nawo pashow ndaitoda kunge nditoripowo pastage ipapo inozoti sometimes i even remember pani pangu pokuti ndaigona kuzongoisirwa tumaconkers tudiki tuye ngonzi hamisirei angoita zvaari kungoita because handiri munhu aye kuti music chinja chiri mumoyo

14 eh, inonzi ndazonyora featuring chapreza ndoyanga iri first single yangu yandakabuditsa that was in 2014 eh, tichinonofambawo pane time yakamboitwa pane imwe program yaimboitwa pazbc yainzi um, citizen child we i was also part of iyoyo citizen child tikaita song ezo ipapo that was around kunana 2014 ikoko nanova ndazorova ka time tichingopusha kumashows chete but ndisina um, recorded material so i'd say from 20 um, after 2014 ndakazobuditsa imwe song yangu in 2015 na 16 na 18 up until now asi first album rangu rinoti aya ese aikanga ari masingo so from first single ranga rina japres and then second pataita namdara willom rinonzi toite basa i remember vividly kuti from pandakabudisa first song yangu iyoyo in 2014 i had my expectations i had my high hopes zvaye kuti unenge uchizviti hi this is going to be a hit haii tichiti muchitosimbisa nawo neband but asizvo zvakaitika eh, song yakatozonorira kuna na 2016 tichienda kuna na 17 so mafirst days andairelisa masingles ayayo ndingoneka taiti nekamwe kaplan kaitaita taiti after every three months we release something after every three months we release something but kwatainyanyira kwakange kuri kumashows ndokwataiintroducer masongs edu so kuradio mafirst times ku zvairwadza bcause zvaunenge uchifungira kuti zvichanoita song zvaisazouya zviri izvozvo

zvakaitika pane song inonzi ndiwe pese apa patakarelisa mamwe masongs takati toite basa tikarelisa 2016 um, takarelisa inonzi um, tight part vamwe vanoiziva chiti mafidlongo tikarelisa imwe inonzi tight tune as well ndomadays ekenaco music kuredio dzairira dzakarirawo bo ipapo ndope kuti vanhu vanga vatanga kuti o oh, father and son father and son vanhu vakatanga kutaurawo but that pfungwa yekuti unenge uchiti hit asirizvo zvakaitika so in 2018 ndopandakarekoda ndiwe eh, ndiwe isong yekuti yakazoti after four to five months ndopayakazorira but patakaireleasa haina kuita impact after tuma months vachitanga kuzorira and uh, ndiwe so iwould say ndiwe was my first song yekuti zimbabwe yese yakati okay ah, mupfanha wedu anogona and then eh, tichinonoenda pa 2018 tikabva tanonorelisa ndopandakanoinoita ndizarurira na the late doctor eh, iyo ndizariro yacho futi payakatobuda eh, bcause takairelease i think month ra um, pakauya um, doctor mukanya paya ndopatakaireleasa week racho iroro i think it was around muna april 2018 eh, haina kurira yakangotanga kungotendererawo pasocial media but haina kurira se zvaizve zvandaifungira futi but iwould say pakanozononoshaya nzou ndo pakatanga kurira song iyoyo like every day i remember even pazbc yairidzwa almost every day pamaradio every day eh, ndo pakabva panono toti ndiwe so yakabva yanonosimba wepapo from there masongs obva atanga kugamuchirwa

ini uh, ndinoda kuti handidi title yekunzi ndinoimba chakati no because i feel like ukapiwa title iyoyo inokulimita kana uchingoimba imba kana uchingoimba imba inini like i said background yangu ini um, a deep uh, church background saka kuchechi kokoko ndoo kune kumwe kwakabikwa futi that gospel side yamunonzwa ndokwayakagadzirwa poita imwe that jezi side redu rechivanhu ndoo randaikura ndichiona mudhara wangu achiriita everyday poita rimwe rekuti sam tukudzi was the first person wandakapiwa cd namdara wangu rekuteerera kuti okay kuzimbabwe kuno cd rekutanga rekuteerera rangu ndakapiwa rasem ndakateerera same for a long time almost every day ndo same ndiye munhu wandaitsvaira naye tichisuka maplates kana kutsvaira so i would say inini ndingori let me put it this way ndoti ndiri e, printer basa rangu kuprinta zvinongobva kumusoro meseji inogona kuuya iri paregi meseji inogona kuuya iri pa um, the new sound riri kuitika izvezvi inova riri afrobeat bcause kwandiri music uh, it's a way of communicating uh, it's a way yekuti you, you also become the voice of the voiceless so pane mumwe wekuti unogona kutadza kucommunicator naye as well neregi but unokwanisa iye achifarira gospel but unokwanisa kumuimbira gospel iri paregi obva akubata kune mumwe wekuti unokwanisa kumuimbira e, chivanhu okubata so inini i would say gary tit is just a musician anoimba zvatumirwa pamoment iyoyo asi kune mudzi wakazvarwa gary tit ndokuafro jazz contemporary ndiwo mudzi wandakakura everyday ndichiona kuendawo futi pakuti ndakuenda pakare paye ndowangori mudzi futi asi gary tit is a musician wekuti zvauya panguva iyoyo zvaanopi pafom two paye paye ndaingoenda kupakare paye tongoti from grade seven actually ndaingoenda kupakare paye so pane yainzi eh, solo festival solo festival iyi mdhara vaishedza mafriends avo kune dzimwe nyika vouya voita solo so pane gore rakazotangwa kids solo festival namdhara ndoinge iri first time yangu yekuti ndara pavaingonzwa kuti amwana ah, wenyu waakuimba kumba uko ndoinge iri first time yangu kundiona ndichipefoma and eh, ndakange cd rasem rai randataura re ndakaripiwa in 2010 so music yandaiteera every day akanga ari same so ndakatanga kuziva music yasem yese ka e, kubva pachezi yakuenda parume rimwe Eh, masong iwayo ndinomaimba nyangwe ndikangomutswa kunzi imba amai muimba so kwese kumashows kwangu kwandaienda kwekuya manje anga ndisina music yakange iri recorded yaizikanwa so music yandaiperform ikange iri yasam so kana iri performance ye3 hours i would perform two hours dzemasongs asam chete and then the other hour ndakuintroducer angu asati arekodwa so ndo pakatanga kuti wofuto vanhu vaizoenda kuna nzoo vachiti a ah, nemwana wawilo mukuko ari kuimba masong asemu zvisina kumira musha pakasvikawo meseji iyoyo nzobva vatanga kungotongoti kuna wekundara e, mwari vakanditorera sema asi mwari vakaita kuti iwo ndizvariri gere so from there i became mwana wamdara Ngava ari maprogram api ese aingoitwa ndaingoshedzwa kunzi uya uite chakati. So in 2016 ndo pandakaita first big show yedu namdara yainzi Celebrate Same to Goods. Yakaitirwa pakari paye. Ipapo yange iri celebration yekuti anganga ane 6 years. ashaya so ndoinge first show yandakaintroducwa nanzou yekuti aa uyu ndiye semu e, takachema chiregai kuchema uyu ndiye semu so from there so i think ipapo I, I, i did a performance yange ine it was nearly a, a three hours performance from the beginning kusvika kwekupedzisera kuti ndaitungamirira masongs ese so actually it was an act yakagadzirwa for almost a month yekuti i had to imitate sam angava vari matauriro angava vari kunzi paaiti song ikapera zvaaitaura kana ringave riri rwoko raaisumudza ari pakati pekuimba at to do zvese zvaiitwa nasam ndiyo yakange iri celebrate same two goods uye to give vanhu mdara vaida kuti vanhu varangarire same vachibva vamuona iye same nekumunzwa so from there ndo pakangotanga kungokura relationship pakazoya greatest hits concert i was part of it we went on kunoita celebrate same two goods tour

Muza na na na nanzo weird mama. Ngati mama plans kanga kawanda. Hata kange tinayo. And eh, even pa time yekuti inzo pavanga varipo. Eh ah andina chandaivunduka. nokuti not kuti makore ese ndaisabvundwa because baba vangu is also in legend and ndo vakaitoita kuti nini ndipinde mumusic industry eh, but paushamwari hwavo relationship mdara willom was also ndingati vakange vari mupfana wanzo kubvawo patime yavo so eh, nzova ne a big part yavakazoplayer pane time yekuti mudara wangu vakarova almost 10 years vari vachienda kusouth africa and coming back chinorekoda maumba mao ndopavakaita macolab avo nana salif keita ana uhuru runtown vaigadzira album e, that time iyoyo

zvakawanda zvandakaitirwa nenzungu eh, i would say 50 percent or 40 percent eh, was mdara willom then 60 percent was nzou

ndakanga ndichiri mudiki as well eh, zvakandibata zvakandidisturb so kuti that song iyoyo inini ndingori munhu wekuti ndikarwadziwa ndikafarisisa pakauyawo zvangouyawo ndikaona zvandaona mungave muri muarea mandogara mungave pandie ndafamba kana zvandaona result inozongobuda isong so that song iyoyo inonzi mweya wakanaka kwakange kuri kungoexplaina nekungochema nekungotaiwa nzou fambai murugare ndo meaning yesong iyoyo ndo reason yesong iyoyo

ndouya ndakaenda ndikanonorekodha nayo tarekodha tagazira song yedu so ndakange ndiine time like patime yese makore esandandinawo ndichiti tikuita maworks nanzoo ndaitya ndovataurira sei kuti nzoo ndoda kuitawo song neni ndaitya zvisingaite but 2018 pakazonoita kunge zvakangononoitika zvega kuti i just felt like kuti ah, iyi song ike hanzo vakapinda apa kapa ah, iyi song iyi zvinobuda musha zvino iyi zvandikuda kuti vanhu vanzwisise vanokwanisa kuzvinzwisisa so tarekoda song iyoyo tikaitora tikaenda kupakare paye tosvika kupakare paye hanzo ndauyawo nesong yangu baba ndoda kuti mutererewo eh, kana zviita tizoita tese nzobva vatanga kutera song eh, tiri mustudio tikutera song tikutera song eh, nzobva vakaita vakaita sort of like kutanga vakatarisa kusaidi song vachinotarisa kusaidi nzou vaka nzou dropped a tear and semunhu mukuru yakadona yaka vakazviwandisa zvezvi but the next question yavakandibvunza after ndaona izvozvo vanai mwanangu doti ndiimbe chii wakapedza kudhara pa kataiwa baba ah, mamusha aizvokuita se zvikuimba so mwanangu ini so kunzwa yakasimba iyo aya pakanaka mwana kandisare ndichita sei ndichiona kuti ndinoita sei vakarova tools eh, pasina communication pasina chii amusi ndakatovara ivo vaondifonera pe kanza mwana yaunzwe yaumbonzwawo zvandaita mino tunozvionawo sei ndava ndaenda ikoko ndinosvika takuplaya hanzo vakange vaisa song pati yavo eh, kati ayo nzo song yakwane zvotopera ayo haina zvimwe ndo zvanhu zvakashota pasong iyoyi eh, from there eh, hatinombotora time because takange tine concert yaiuya muna april takanzi unga chimanyisei tibudise video so that by the time yatichanoitawo concert tobva tabudisa chi video redu tikaenda tikaswera zuva rese tichishuta video redu manzo vamakuseni mm, tikapedza mani tichishuta vhidhiyo yedu ikapera kureleased video yedu so ikatanga kufamba hey famba nekapesi kakange kari nani asi i would say after nzovashaya ndopakanonoputika song Gary is a family man and I'm happily married. Inini ndiri palevel imwe rekuti vamwe